Zvese zvaanoita munduramo mangu zvinozongoenda nepamwe ndoshaya chandakambotambira naye mufunge. Atori nehutsinye kuita moyo mukukutu chaiwo. Iwe ndanatsini unongozvinetsa nezvinhu zvisina maturo. Pawakatanga kutamba naMachena waiva wamanikidzwa here? Izvezvi unongogara uchingonyunyuta nekuda kwezvinhu zvawaigona kugara wakadzivirira kare kare. Chero mukadaro zvenyu asikana, ini akanditorera munorwei wangu. Manje yangu haiperi yakadaro. Ndiri kutonomutora muno iyeye. Tariye mone zvino, mudunhu muno hamusisina varume. Ini ndochirorwo nani? Ndanatsima shamwari. Murume haanetsi kuona paamire zvine pazvakashatira nepazvakanakira. Iye paakaenda kunotorana namachena pane mutoo waakashandisirwa. Zvino iwe unenge washandisa mutoo upi kuti adzoke kwauri? Nekuti chandinoziva murume kana asingakudi haakudi, hapana zvaunokwanisa kuzviita. Ini ndichatosvika kure ndichimutsvagira midzi kungo chete hapasati panyuka rimwe svikiro, asi ndichatombofamba. Ndinomutora chete munhu, regai kamuone asikana. You, you, you.
Asikana, rudo rwemidzi zvatoshata kusvika ipapo here? Unoda kumuisira chii? Mupfuwira, muchetura here? Unoda kushandisei ndana tsima? Iwe ka.
Ko imi munoita kuti aramakaita kuzorora kudaro. Kasi munaye muchinda anokuwanai kani? Muno hamusisina varume umu. Wamakamirira wacho ndiani? Pweshe, nazimuto, Ndiwo vamakatotarisirawo ivavo. Vasikana, ini ndisiyei zvangu. Ndiri pamutambara tedi. Handisi pakumhanyira kuroorwa. Handina nzara yevarume. Asi kana nguvawo yasvika, muchandionawo ndomhanya mhanya sezvamuri kuita izvi.
Apa hapana chekutanga punyuka napapa. Kutongokutora ndorega zano ratongosara. Ah, ini kungoti angonditora asina chaabvisa hazvibviri. Iwe wakazvitarisa Shamiso, unoonawo zvichibuda here?
Saka ukuda kuti abvise kunani pfuma yacho? Hanti vabereki vako vakatorwa nemharapasha. Wakazvitarisa iwewo, angaiendesa kunani? Saka ukuda kuti ndingoenda kumba kwana Zimutu pasina kana muripo? Aiwa, hazvibviri. Kana kuri kuroora kwacho, angatopa ini mombe dzacho. Ndinotodzida dzinotsika idzodzo. Asikana, Chamawana batisisa imi. Zimutwe ye dai matomubata zvakanaka. Kunze hakusisina varume uko. Ini chete ndini ndega ndasara ndine zano.
Kazano kenyu tiri kukaziva asikana asi kanguva ndo yatodyana naye. Makatoita munyama chaiwo kushambira pakashambira gudo chaipo.
Unoti vakuru pavaiti dzimwe nzendo taurai madzoka vaipenga here? Ini ndiri zano ndega. Zvimwe zvacho munozoona kana zvabudirira. Unotaura zvezano ripi nhai Shamiso? Zano ripi rauinaro? Inini ndini nditori pari nani nekuti inini naZimuto tiri kuwirirana pasina kana kupokana.
Yezvo. Asi wapinda munjere dzangu kana. Chakupa kuti uti ndaita munyama chii? Handina munyama ini. Ah, nhai Shamiso. Saka iwe unoti vana Zimuto ndopavangamurega achirarama here? Havambomuregi uya. Zvekare nyangwe vakamurega, uya anozviratidza pachena kuti haambokumedzeri chero nepadiki pose. nhau iya yekupfudza mukomana ichiri kutoenderera mberi nhaiwe inga ukutondiudza zvitsva ichiri kuenderera zviri kuitwa rini saka vaifanira kunge vakatomuuraya nezuva ranezuva asi ini ndakazokumbira zimuto kuti vambomurega kwechinguva asi akataura pachena kuti vachazomuuraya muzuva rechitatu saka tsiye nyoro dzaunoti wakakumbira dzinoshandei ipapa kana munhu achazongofudzwa handiti kupfudzwa nhasi chero mangwana kupfudzwa kupfudzwa zvakangofanana izvi iwe Ndakatokumbira kuti iwe uzowana mukana wekuti utaure naye. Hanti kana aanyika dzimu hauzokwanise kutaura naye. Asi wakatogona zvechokwadi nekuti mukana ndaitozoushaya. Asi niniwo futi kungotanga rudo pasina chenguva rabva ratopera. Hi, zvakaoma chokwadi. Asikana, itochimbidzai nguva isati yadyana naye. Muende munomuona. Akaiswa kudare remasvikiro uko ndokwaakasungirirwa. Akomana ka saka ndinotangira papi? Ah zvakaoma. Kwaakasungirirwa kwacho ndokwandakamboenda ndikadzoka ndakumhanyiswa nemapere saka zvino ndotangira papi ndiudzowo dzimai idzo.
Shamiso kana wakutondiona sesvikiro rako chipfugama apa wouchira upire uti kuna svikiro dzimai idzo handina rubatsiro rwako ini. Akomana dzimai idzo ukadaro moyo wangu unobva watoshushikana Rega ndiende ini kuchiri kuchena. Pamwe ndingamuona. Kure kwegava ndokusina mutsubu. Itoitai gava muzuva ranhasi asikana. Ini handimbokusvitsii kure asikana. Ndongokusvitsiwo pandiona kuti apa ndopakaringana. Matoita basa asikana. Iko kukumbira mazuva kwamakaita ikoko. Atondibatsira. Ini pandiri kuona munhu ndiri kumuudza zviri pamwoyo pangu. Hatina kurambana guys, takangotsvetana chete. Asi ini ndichiri kumuda. Kana naye ndozviziva kuti anogona kunge achiri kundidawo. Ah, vasikana, nyaya yenyu ndainzwa. Asi ini ndiona zvakagosha ini. Munhu wechidzimai unopfimba murume unomutanga sei nendana dzimba. unosvika woti maswera sei vamuno ini ndokudai makandisiya ndichiri kukudai unozvitaura sei makaoma mwoyo asikana zvinoita zvega asikana kana zvakanzi nemudzimu zvinge zvakadaro ini ndichimuona mashoko ndinenge ndinawo ekutaura handitombopererwe nezvekumuudza
imboitai sekudaro vasikana mozotiudzawo kana madzoka kuti munhu anenge achichii Kusaachati ndinokudawo. Ah, ndaikudawo. Ah, ameno muzongotiudza zvabuda musarudzi.
Asikana, tarisai kunakidza kwazvo. Kari kari kedu taitoziva kuti mvura zvayakunaya kudai takutofa. Iye zvino tiri kutonaiwa mufunge. Hatichatombotyi mharapasha yakapinda. Ah, kakutodarika kamvura kacho aka. Kanga kachingoda kuti tingodzokera kumuzinda isu tisati tave kuda kubva pano. Ngatimbogare hedu titandare titaure nyaya isu. Iko kwamunotandarira kuno kune runyararo chaizvo. Tofanirwa mbogara tichitandarira kuno. Kuno ndiwo kunonzi kumafura mhepo.
Ko ini ndoziva kwekutandarira kaini. Kuno ndiwo kunoita. Kunyanyanyanya ukauya namuno makagara zvenyu muchizemberana pamatombo apo muchinzwa shiri dzichiimba kudai. Ah, mudiwa? Ah, unonyepa.
munononge zvisingaiti asi ndimi muchashamisika manje ini naye tichisasana tiri kuno kumafura miri ndendatonzwirai mitsitsi ti munenge makushaya kwekutandarira taakufarira tiri kuno zvedu chimboitai asikana inguva yenyu iyoyo iniwo ndine zvandiri kufunga asi ndikakuudza zvandiri kuronga Ndisudze vanhu asikana. Moyo wangu ipfimbi yemashoko asikana. Taura chero, handina wandinoudza. Chero ani zvake, ndinozvichengeta mwana mangu.
Reka titarire tione kuti hapana unotiudza here. Unoona shamwari, mukomana uya anga akasungwa nezuro vakazomusunungura here ana Zimuto kana kuti akasiyiwa akadaro?
Eh, ini handizivi ini. Handina mbobvira ndagura nhiko. Manga marongei naye. Asi nemiwo muri kutsigira kuti apfudzwe.
Ha, kana kuti rega ndikanganwe nezvazvo. Zvinei neni ngaapfudzwe hake. Ini ndina simbotamba namachena. Kana uchida ndinogona kumubvunza sezvo iye achigara namunhu anogona kunge aine ruzivo ndoyandichikuudza nekuti iwe uri kuita sekunge une nyaya yausiri kuda kundiudza
wauya nenyaya yakanaka saka iwe chienda unotaura namachena nhasi kana zuva rava kunyura todzoka pano zve wondiudza kuti anenge ati kudii zvakanaka yasikana eh, chimvura chomuvhundudzo chinogona kusafa nemharapasha asi chinoita minyaviri ngatichibvei pano asikana ndizvo chaizvo asikana tinosangana pano zvekare usazondirasisa ndiri kuvimba newe ndanatsimi

mazvakadei mazvakadei uchada kuchena kweiko iwe wati washirikadzi kudai
inga unondishura nhaiwe pkesh kundiona ndakabata gavakava ndichitema gavakava woti ndoda kuzvishambidza ko kana ndakakuvara iwe pkesh usandijairire iwe
chimboonengeni oh, izima zvakadei umbofanira kutsengera ndizokuudza mashoko adaa kutaura angava akanaka kana angava akashata
Chekudya ramba waraira. Ini ndoda kubuda muno mudonje. Chitaura nyaya yako. Ndane nguva ndiri muno. Ndiudze kama zvakadii. Tiri kutapire.
Zvadziri kushata nhaiwe. Dziri kushata kunge chiso chako. Wadziwana kupi kwadzinoshata kudai?
Dzora zvakoma zvakadii. Wakapombonoka. ini anombodziramba ini ndiri kudzida nhengeni dzangu zvabva zvanaka tabva tasangana panapa dani tatozoya kumusha kwako uko kuti ite zvokurukura zvaunge uchida kukurukura nani iwe neni unoziva kuti hatidyidzani kubva makare kare saka dzaunge uchida kuwira kumuzinda wangu ndedzei mazvakadei honye nemagora hazvigari panhumbo imwe chete asi zvinosangana Kana paona pane nyama yakaora wona kaioma zvakadii pachedu apo kapo apa atombodi kuudzirwa apo panongoda ungoona wega ini ndongoda ru ini ndongoda ru iniko daima
baba vemwana zvamuri kuronga handisi kupokana nazvo asi dunhu rese iro tasiri kupokana nezvamuri kuronga zvino mangosara moga muri kudivi renyu moga
vamwe vapikuwo nekuti ini ndichironga nyaya ndinoronga nevarume madzimai ndo ari kupokana nazvo ka ini semaonero angu Dunhu rangosara vanhukadzi. Inga dei mavapawo mukana mavateerera zvavanotaura nekuti dunhu rese rangosara nevanhukadzi chete.
Kubva hazvishate. Chiri kupa vanhukadzi vavo kutofamba vachitaura taura kushaya misha dzekumisa. Manje ini ndichavatora vose voita vadzimai vangu nekuti ivo havasi kuziva kuti ndini sachigaro vavo.
ah nhai baba pamadzimai ose amuri kutaura mukusanganisira nandana tsime kuti ko chinomukonesa kuti ave mudzimai wangu epichi uyezve achirimo mundangariro dzangu ndichiri kumufunga ah ah ah nhai muno chii chaunonditaurira ichi nyaya itangetaura kare kapfuura wani wakati iwe hapana chauchanzwa pana ndana tsime asi nhasi wakutoro todoiti aive mudzimai wako wepiri chii chaunonditaurira ah, mashandikiro andakaita pana ndanatsima ndichiita ndichamude ndo mashandakiro andaita ndichiti ndakumuda chii chaipa zvekare chii chocho ini zvekubatiswa jechi handidi baba yemwana iye akakudzai kuti ndini ndisiri kuinza mwana pano pamushandiyana kubva hazvishate chirega kandiite madzimai akawanda ndizvionere ndega pamhino sekuti kuti ane dambudziko ndini kana ndiwe imi baba imi zvamataura zvina kana maturo asi kana muchinovakira kumwoko kwete kuti oye pana pamuzinda wangu nekuti ini ndinopokana nazvo hazviite tigare tose vakadzi pano hazvitomboite kana pana apa chatovaraidzi apa chatotandarika rega ndibve pana apa ndonozvitandarira kwangu ndega uku ah, dzokai kuno baba dzokai tigadzire mwana wacho chirangwa zvina ndima izvi
naiwe pkesh zvauri kutaura kuti gora makonye wozoti futi mutumbi ini hapana chandiri kunzwisisa pane zvese zvauri kutaura imi bamudiki pengerekwa makarovewa mazvakadei rega vakuru vakazoti ave madziyo achawa mazambuko ave matero acho amakati apa mazvakadeka apa imananodudzira zvingori pachena hmm, ai ini kujairira ndinokuziva saka nhai wepkesh pauri ipapa uri kuedza kuti ini ndindi kuporomoka iwe ndiwe uri kukwira iwe kapkesh usandijairira wonditi zvendiri zambuko zambuko rani ha adzimai ndinenge ndaona munonzwisisa imi kudarika mamwe madzimai ose saka ndiudzei kuri seko kumushoko Iwe unoti adzimai ndirapi? Zvandinenge ndini ndega newe pwesha. Ukureva ani iwe pwesha?
Ha, adzimai. Mati gava kava iri. Amusida kuzvichenesa. Saka mudaita ari kudya iri gava kava iri.
Taura pane nyaya yako iwe mukomana. Kutenderera gomo hapana kwakunokusvitsa. Zvegava kava rangu zvakubata pai zvakunetsa pai zvikukutadzisa kuenda kwauri kuenda here nhai muchinda. Ha mudzimai zvinonzi afamba apota. Ha ini ndakazvitaridza kuti kuchine mwe muchinda. Ha dzindiregai. Hakuchina mwe muchinda ariko. Uyu muchinda uyu. Uyu muchinda uyu. Ha, rega ndizviendere kumusha kwangu. Nekuti ndikaramba ndiri pano, ndingatozomutsa yatove tsiva chaiyo. Adzimai, endai zvenyu. Asi nhasi vadzime kwangu ari kunyemwerera chaizvo. Nhasi ndabata mhembe. Nezuro ndakabata nhoro. Mani mwezuro ayo ndakabata nyati musango.
Pkeshe pkeshe. Ah, Nhoro unoiziva here iwe? Nhoro waiwana kupi? Waibata kupi? Waibata nei?
Adzimai, izvo zviri kundiona ndine tsvimbo yangu. Funga kuti pfumo rangu raiya riri kupi izvezvi? Riri mudumbu menyati izvezvi. Ndatoisiya ndakaisasika kumboku. Yatova mukuu izvezvi.
Tariro pweshe. Nemufungo wangu wandaive nawo kare ndaifunga kuti uri pasi nyamba utori mumakore zvako pane muvhimi mukuru kaiwe pwesha kana zvakadaro zvakanaka asi ndanga ndisina kuzonzwa nyaya yako wanga uchiti une nyaya wanga uchiti nyaya yako ndeyei naiwe pwesha
ha ndati ndange ndarasa ichizvi chandachimukama chaindaza kutaura Wena iwewe hauna murume, ini handina mudzimai, iwe uri munhu mukuru. Tangosangana kudondo muno eh? hapachada kupedziswa.
Kwakuenda nenyaya yako Pesha, ndakukunzwisisa asi rega ndikuudza usati waenderera mberi. Inini kana pasina nyama ndisati ndaiona nyama yacho, hazviite izvozvo zvokutaura nekuti iwe pwezvo unogona kunge uchireva neni asi kana ndangoona nyama nekuti inini ndine nhomba yenyama kwete nhomba yezvauri kutaura izvo zvidiki diki izvo haa mazvakadii ungati une nhomba yenyama chete iwewe hauna murume iwewe ndozviziva ini inhomba yerudo chete mazvakadei iwewe mazvakadei ga Iwe shamwari iwe, ndakutaurira kare kuti iwe pauchauya kumusha kwangu ndipo pandichakupa mhinduro yako. Une nyama. Aiwa, ngatidzikei tose. Ndatoona kuti nzima yoyo ndakaenda neyo kumuzinda kwangu iwe. Haudzoke iwe. Kwakutora mbiri rako.

Musango mune shumba dzinoruma, munziva mune ngwena dzinoruma. Inini pandofamba ndoda kuona, ndabatwa nedenda ndoda kupona, ndaikukumbira. Iwe shamwari, zvino ndinokubetsera sei kana wakarukutika kudaro? Ita simba tikwanise kutiza. Ukawanikwa nemachinda unourawa iwe.
Don't go down.

Iwe gorora usikundinzwe here? Ungosvita zvinhu zvako muchivanhu uchiti handikuoni manje ndakubata ndikunodza machinda ose unopfuureve nhasi ndiwonotanga kufa iwevo
Nhai asikana, ko mapindwa nei? Ruzha nderwei? Ndokonwa nei kuita ruzha iwe uchiita ugororo hwakadai? Ukuenda naye kupi? Unoziva kwaanogareyo? Uda unomuisa pai? Iwe, ndiri kununura muchinda uyu. Kununura? Ndokobva kwakubaya-baya kudaro? Iwe shamwari, imboita moyo munyoro pamwe pacho. saka apa ukundiudza kuti uri kuenda naye kupi mwaka wapfuura ndiye akatibatsira asi nhasi akarukutika tarisa kunze kwatosviba uku
madzimai madzimai maviri vandigere pano riri kuzama kuda kuvata ndapota ndokumbirawo musaita ruzha musaita ruzha ndoda kuvati
matauriro ako ndeye munhu anoda kumubatsira chiuya undibatsire tozonetsana gare gare tayamura muchinda uyu ukadaro ndingakunzwa asi apa tinenge taakumisa kupi naiwe kumudzosera kusango kuya kunorura a ah, ko ndikafa nhaiwe ndinoti ndafirei
asikana zvinonzi chirere chigokurerawo akambotinunura paya muchinda uyu ngatibatsiranei Tibude naye munhu. Musango mune shumba dzinoruma, munziva mune ngwena dzinoruma. Inini pandofamba ndoda kuona, ndabatwa nedenda ndoda kupona, ndaikukumbira uru vheneko. Ndongoda uru vheneko. Ndaingoda uru vheneko.